Mela, il-lesson li jmiss li nibda ngħallimkom huwa kif nuża l-Excel program jiena biex inkun nista' nagħmel graph plotting. Imma biex nagħmel graph plotting jiena ovvjament ikolli bżonn xi forma ta' equation. Alright? L-ewwel biċċa ħa nispiċċa nagħmel jiena l-argument ħa nispiċċa nibda nniżżel tip ta' equations hawnhekk. equation button m'għandix. Anyway, ħan nispiċċa ninventa equations jiena mbagħad nispiċċa norikom kif. Mela, is-soltu aħna ikonna l-x letter u l-y letter. X għandna l-faċilità hawnhekk li nistgħu ntuħ li rridu numbers bliema intervall li rridu minn fejn sa fejn irridu. Għal argument nista' nibda minn minus 5 u nimxi bl-interval ta' 0.5. Jekk nagħmel hekk imqar l-ewwel żewġ numbers jiena u naqbad neħħajlajt jew nagħmel drag and drop, l-affarijiet jibdew niżlin malajr. Alright? Ovvjament affarijiet li ħa nispiċċa nagħmel naqqa' żgħira tiżjin hawnhekk li nispiċċa nagħmel kollox hemm iċċentrat, hemm ħankabbar naqra ħalli tispiċċaw taraw ix-xogħol x'jiena nagħmel, alright? Hemm ħa nagħmel direttament kollox hekk. U naqa' żgħira cells biex nagħmlu kollox ġo kaxxa biex jidher sura ta' nies l-affarijiet, alright? Dan kif nħobb inżejjen l-affarijiet jiena Biex nagħmel l-affarijiet jiġu iktar spjegati. Equations ħfief bħalek pereżempju cubic graph bħal eżempju cubic graph kull ma rrid nispiċċa nagħmel jiena nara xi cubic graph għandi miktuba. Hekk pereżempju għandi l-equation y equals x cubed plus 4x squared minus 3x plus 9. Kull ma rrid nagħmel hawn nafas li equal button u nibda nikteb dawn il-commands li semmejt. L-ewwel wieħed li semmejt huwa xcubed. Xcubed ifisser li rrid naqbad lil da jiena u nagħmlu cubed. Malli għafastu rajtu mill-ewwel tani cell hemmhekk A2? Dak jiġifieri qed jispiċċa dak li għandi miktub ġo cell A2 ħa jpoġġih hemmhekk. Cube biex nagħmel il-function cube kull ma rrid nagħfas shift six fuq is-six għandkom il-power button. Ola qed nitkellem fuq cube nafas il-power tree. Alright number three. Hekk ifisser li dak li għandi hemmhekk ħa jagħmiluli power tree. Dik hija l-ewwel biċċa ta' x cubed, sewwa? Plus għedtilkom 4x squared jiena, mela 4 times nerġa' nagħfas l-istess cell imma nagħmilha square. Minus e pereżempju 2x, minus 2 mela times nerġa' nafas is-sell, qegħdin taraw issa għandi problema hawnhekk mhux qed iħallini nafas sell. Għax qed jaħbili l-affarijiet nista' nafas sell taħtha u bl mbagħad nerġa' nitla' għaliha. Okay? Dik kif tevitaw ċertu problemi, għall-argument mbagħad ħan niżel minus 12 jiena. Mela hemmhekk qisu għandi l-equation, anke hawnhekk għandi tidher ara, għandi x cubed plus 4x squared minus 2x minus 12. U f'dal każ il-x hija dejjem il-a2. Dik kif nikteb jiena ġo ġo l-function button, dik jgħidulha l-function cell, alright? Jekk nagħfas l-enter button jiena ħajkolli l-ewwel riżultat. Is-sabiet tal-Excel huwa li malli ngħafas hemmhekk, immur fil-corner u ngħafas double click, jurini r-riżultati l-oħra. Din nista' nirrepeti ħafna forom biha, per eżempju jien naf ħa nagħmlu oħra ħa. Control C, Control V, dawn m'għandix bżonnhom għax ħa nibdel l-equation. Delete U nixtieq nagħmel il-graff pereżempju ġo tal-brackets x minus 3 times x plus 4 times x plus 2 hekk pereżempju. Alright? L-istess, equals. F'dal-każ qed nitkellmu fuq open brackets u close bracket. Alright? U għedtilkom l-ewwel waħda x minus 3. It-tieni waħda, multiply ta' pereżempju ma' x plus 2, mela l-x tiegħi huwa dak plus 2, u għall-argument għandi t-tieni, it-tielet brekit x plus 5 pereżempju. Ma nerġa' nagħfas dik is-self, qegħdin tarawni ara ma nistax nagħfasha s-self. Ħa nagħfasha hemmhekk imma nerġa' ninżel għaliha. Jekk qed tkun taf mill-ewwel x'inhi hija tista' tiktibha l-manwal minflok toqgħod tagħfas u ċċaqlaqtha. Xorta waħda tistgħu ġgħirek dik inħassarha jien u niktebha jiena qiegħed hu għax naf li qed nitkellem fuq sell qiegħed hu xorta jtjieli tajba. Alright? Plus five close bracket hekk nagħmillu enter qed jgħidli we found a typo in your formula and tried to correct it qed jgħidli dik il-qiegħed hu nagħmilha lilek qiegħed hu? Iva. Agħtini answer. Hawn, dabek li bħall-ewwel huma li jriġuni l-answers l-oħra. Clear fuqha? Eżempju ieħor jien naf pereżempju Control C, Control V, Eh, per eżempju ta' sin x, per eżempju, tridu tagħmlu sin function, cosine function, tangent function. Ovvjament ta' sin function irrid noqgħod nara wkoll x'values nagħti jiena wkoll. Alright? Ħanibdew naqra żgħira nagħmlu naqra żgħira riċerka dwar dina. Daw jafu n-numbers ma jkunux qegħdin tajbin.

Għalli nagħmlu one complete revolution, alright? U mxejt bl-isteps ta' 20. Issa t-target tiegħi huwa li nipprova nagħmel is-sine function mela. Equals. Jekk nibda niktiblu l-equation ta' sine jien mill-ewwel irid jieli returns the sine of an angle. Alright? Ma jien hekk irrid irid nagħmel sine ta' dik. Senna ser iġdid. L-evolution sine tangent cosine dejjem tista' tissettixxa sew.
Mela ġeneralment hija, nagħmlu one whole revolution. Le, trid taħdem in terms of degrees hawnhekk l-ewwel ħaġa. Issa l-ħaġa li ma nafx għadni jiena fuq l-Excel huwa dan, jekk jaħdimx in terms of degrees jew in terms of radians. U ħa niċċekkjawha issa stess jekk jaħdimx degrees jew radians, għax l-answers jispiċċaw juruna jekk hux qed jaħdem hekk jew hekk. Mela once li nafaslu dik għalissa jiena ngħidlu hemm tiegħi. L-ewwel wieħed orajta juli tajjeb imma ħa nispiċċa niċċekkja l-oħrajn kollha. Hemm fil-fatt mhuwiex jaħdem tajjeb. Dak qiegħed jaħdem in terms of radians. Mela b'xi mod jew ieħor dawn li huma radians irridu nittrattawhom u nġibuhom degrees. All right? Jew inkella nużaw il-concept tar-radians li l-ikbar wieħed huwa minn 0 sa 6.284 u nqassam minn 0 sa 6.284. All right? Mhuwiex ideali għax ir-radians ma tantx nifhmuh. Kif nista' nimmodifika din minn degrees inġibha radians? Irridu nispiċċaw wara nirraġunaw hekk. Pi huwa 180 degrees. Sewwa? Għajn, allora kemm kieku tajtkom 90 degree x'tagħmlu, mhux 90 times pi division by 180. U hawnhekk irid nispiċċa nagħmel l-istess ħaġa, ġifieri dan irid nispiċċa nagħmlu jiena times pi. Issa l-kelma pi hawnhekk qiegħda hekk ara miktuba diġà pi. Double click fuqha u għalqu l-bracket warajha għax inkella ma jaċċettakiex bħala pi. Alright? U divided by 180. Clear? Mela dik hija importantissima. Aħna qegħdin nagħmlu din biex nispiċċaw nagħmlu conversion minn minn radians għal degrees, alright? Minn degrees propjament għal radians, ġiru jiġifieri jisu qed jaqbad li 20, 20 degrees kemm jiġi radians times pi division by 182, alright? Għana millu enter u dak tani l-ewwel wieħed li xorta baqa' 0, hemm issa kemm ħares lejn in-numbers nista' ninduna li l-affarijiet ġew tajbin. Alright? Ħa ngħidilkom għal xiex naf. Jekk niktiblu ħa ngħid hawnhekk, l-answer irid jiġi 1. Alright? Naf li l-maximum graf li titla' s-sign hija fejn għandek sign 90 li jiġu 1. Alright? Wanejthom mhuwiex ħażin, da x'inqara dan numru? times 10 to the power of minus 16. Dik l-ittra hi hekk tfisser times 10. Alright? Din, din, għax l-Excel ma jtikx dejjem zero. Alright, dak għanna nafu li sajn 180 suppost zero. Alright? Imma meta nużaw il-pie, Il-pi qatt ma jittrattaha bħala perfect number. Huwa continuous number. Allura l-unika ħaġa li jista' jagħmel biex jinterpreta li cancel li huwa zero, close to zero, itik numru li huwa żgħir ħafna. 1.2 L-ittra i tfisser times ten. Times ten to the power of times ten to the power of minus 16 ifisser li numru verament żgħir, prattikament zero. Clear fuqha? Xi ħaġa oħra tajjeb li tispjegawha dik fl-assignment jekk ikolkom bżonn. U dik hija prattikament il-graf ta' sin li hija mpenċija sa 360. Qed tara hawnhekk ara suppost 360 ukoll huwa zero. Imma tagħna numru kbir ukoll żgħir li jfisser prattikament zero. Clear? Ħabba l-paj qed jiġri hekk. Mela, ħa nerġa' norikom il-conversion hemmhekk, times il-paj, open u close bracket importantissima u division by 182. Alright? Importantissima dik. U hekk ittallimna wkoll nagħmlu tas-sign. Tal-logs, hekk pereżempju kif ikun irid nispiċċa nagħmel tal-logs jew tal-exponentials, dejjem nista' nagħmelhom daw alright ukoll. X u Y għall-argument, exponentials nista' nieħu wkoll din il-kolonna jiena. għax dawk l-exponentials s-soltu uħdhom minn negativ għal positiv. L-equation tal-y tkun equals e x p għal hawnhekk jekk ma tkunux ċerti jara jekk tikklikjaw fuqha ukoll jgħidilkom xi tfisser returns e raised to the power of a given number. Ok? Double click u neħdu l-oxiex dik. Close bracket u nista' naħdimha.
Jiġifieri dik qisu to the power of x? E to the power of x, eżatti. Alright? U l-e x'ikun?
L-exponential number.
Il-e huwa xi 2.7 xi ħaġa hekk. Kont orajtulkom darba fil-calculator. Hekk taqbad il-calculator ta' fast shift ln Biex tiġi dik il-E. U power 1.
Ej.
Għamek hemm. Le, E, għetlek to the power of X. 2 to the power of X tiġi easy, għax 2 power X. Għarej? Meħdina differenti, mara. EXP power. Għamilna. Alright? Differenti minn 2 to the power of x. 2 to the power of x xorta tissejjaħ exponential graph, imma l-base huwa 2, mhux i. Għal base i, għadik hija l-komand. Ok? Tajjeb. U hemmhekk ġiedna wkoll il-graf tagħha. Fejn naf li hija tajba wkoll? Għaxa, 0 ġimgħa, per eżempju. Alright? Li kieku ridt bħal ma bdejt tgħidli inti l-ewwel ta' 2 to the power of x. Somma noħodha wkoll dina. Kon nikteb equals to power x u tiġini. Għarajn, f'dak il-każ irid nibdel l-oħrajn imma. Din hija differenti minn din. Alright? Għaliex jiġu żgħar daqshekk? Għax il-power huwa negative. Ara x'jiġri mbagħad il-power meta jibda jiġi positive. Jibdew jikbru l-numbers ara. Exponential graphs kif jitpenġu? Eh? Mhux tibda ċkejkna kważi tmiss ma' zero imma mbagħad tisplodi. Issa npenġuhom u tarahom. Tal-logs l-istess ħaġa, imma logs m'għandniex negative numbers. Daw suppost huma affarijiet li suppost tiftakruhom. Ħanibda minn numri żgħar ħafna tal-logs. Pereżempju, il-y equals log u għandi żewġ tipi ta' logs hawnhekk għandi log waħedha u log li tiġa qiegħda base 10. Alright? Log base 10 sempliċi għax double click fuq u kemm ta' faslu din is-sell. Imma log waħedha jfisser li rridu ndaħlu l-base għandna. Araw kif. Malli għamiltha qed jgħidli kif ħa ndaħħalhom. L-ewwel irid indaħħal in-number, għal argument dak. U mbagħad irid inniżżel comma u niktib loop base xi rrid. Hekk pereżempju rridu base four, nikteb base four, number four. M'għandix għalfejn nagħmilha żewġ square bracket. Close bracket. u jtini l-answers. Proset. Ed zero log zero ma jinħadimx. Alright? Il-komplement jinħadmu. Alright? Log ta' zero ma jinħadimx, allura kienet evidenti li dak ħajtini zero ma jinħadimx number, not possible, imma l-komplement inħadem. Clear? Tajjeb. Ma prattikament hemmhekk bl-Excel qed nispiċċa norikom kwalunkwe forma differenti li tistgħu tiltaqgħu magħha. Ejdi. Liema? Ejja, mela, tas partikolari. Essa, l-aħħar ħaġa li qed jaqas norikom biss bl-Excel allura daw kif nista' nagħmilhom fil-forma ta' graf. Alright? Ġeneralment, jekk tagħmel highlight ta' dawn iż-żewġ kolonni, il-kompjuter jarafhom mill-ewwel meta ngħidulu insert u chart. Importanti li ċ-chart għal dan it-tip ta' xogħol mhux bħal tal-istatistics daw, eh? L-iscatter button. U hemmhekk arawha mill-ewwel ta' display ta' chart. X'ħad iġi? Dik il-forma hija ta' cubic graph. Alright, kienet bil-power tree fil-fatt l-equation li użajna l-ewwel u ta' jien mill-ewwel. Jekk irridu nillejbiljawha quick layout u jiena ġeneralment din nuża li fiha kollox. Alright? Għandha żbalji mhux m'għandix żbalji eh din. Pereżempju din l-equation qed hemmhekk għall-straight line. L-straight line m'għandix bżonn waqqas dik l-equation mhijiex tajba dik nista' nagħmilha delete jien. L-straight line nista' nagħmlu delete ukoll. L-x axis u l-y axis nista' niktibhom li rrid jiena, it-title nista' ntiha title li rrid jiena. Meta tafsu fuqhom daw, Kulma tridu tagħmlu biex tibdlulhom l-isem, morru hawn u tuhom l-isem li suppost, pereżempju hawnhekk għandi l-x-axis jiena. Agħfas il-button tal-enter u jibdilhielek. Il-y-axis l-istess ħaġa, y-axis l-istess ħaġa, di għall-argument nibda sentenza graph of. Graph of u ara x'ħassemmi l-graf. Alright? U jiġi mill-ewwel. Di l-legend jien ġeneralment inneħħiha meta jkolli graf waħda. Il-legend mhux qed hemmhekk biss għal graf waħda, meta jkollok erba' grafs ipplotjati f'daqqa tagħmel sens il-legend. Alright, imma graf waħda ma tagħmilx sens, allura jien ġeneralment inneħħiha. Xi ħaġa oħra li ddejjaqni hija hawnhekk li l-x axis u l-y axis mhumiex daqshekk visible. X'nista' nagħmel dawk hekk nafas fuqhom right click ngħidlu forma Texas, hawnhekk għandi x'imkien il-line fil-line, il-line nista' nagħmlu solid line, il-width inħaxnu u malajr jibda jiġi jidher. Nagħmilulu color black u malajr jibda jiġi jidher. Nista' nagħmel l-istess ħaġa l-y axis jiena solid line black u malajr jiġi jidher. Clear s'issa? Tajjeb. Issa, għal kull waħda nista' nagħmel hekk, u għal kull waħda jispiċċa jurini l-grafs tagħhom. Biss l-unika ħaġa li joqqosni nispjega hija, pereżempju din nista' norikom ukoll minn fejn nagħmel il-curvature tagħha u l-equation il-propja tagħha. Jekk nafas fuq waħda mid-dots, nafas right click, ngħidlu add trend line, Hawnhekk nista' ngħidlu x'tip ta' graff hi, pereżempju jiena naf li hija polinomial. Imma polinomial order 3 għax din hija cubic. Alright, hekk ifissru polinomials, alright, għal quadratic, cubic, etc. Alright? F'dal każ cubic order 3, highest power huwa 3. Hekk ninżel 'l isfel insib waħda mill-equations jisimha display equation on chart. Jekk nagħfasha dik ara jtini bl-eżattament l-equation li ktibt jien biex ħdimt. Minn hemmhekk ġiet. Dak id-dotted line jien hekk irrid nispiċċa nagħmlu solid nista' wkoll għax kulma tridu tagħfsu intom dan id-dash type tagħmlulu solid. u jtihulkom solid. Ġej dan mbagħad lob ta' tiżjin ngħidlu. Rajt qed toqgħodu tafsu l-buttuni l-ewwel hemm issibuhom daw il-lob ta' tiżjin. Clear issa? Issa, għas solvat jonqos biex nispjegalkom fuq solving. Solving meta niġi għal solving li rrid nagħmel jiena dit tip ta' graf għandi 1 Two, three points fejn il-graph taħbat li ma l-x-axis. Biex insibhom dawn, irrid nagħmel speċi ta' zooming, ejja ngħidlu speċi ta' zooming. L-ispeċi ta' zooming ħa nagħmlu hekk, araw segwuni. Ħa nafas fuq l-x-axis numbers. Right click, ħa ngħidlu format axis. Bħalissa l-x-axis qiegħda bejn minus 6 u 6. Jien nixtieq inkun naf x'inhu jiġri hawn. U l-unika informazzjoni li għandi s'issa huwa jidher li qisu ikbar minn 1 imma iżgħar minn 2. Ma jien hekk ħa nispiċċa nagħmel ara ħa ngħidlu 1 sa 2 minimum u maximum. U diġà beda jtini changes hemm x'inhu jiġri. Jidher biċ-ċar li huwa 1.6 issa iktar. Jgħin iktar ukoll jekk ikun għamilt din l-istess ħaġa fuq il-Y axis. M'għandix bżonn numri ikbar minn 50 hawnhekk aqqas ikbar minn 10 wis probabbli. Din nista' nagħmilhilu minn minus 10 sa 10 hekk irrid. Tgħinni ħafna. Issa iktar tidher ċara jekk hux mill-1.6 jew le. Din il-proċedura nista' noqgħod nirrepetiha jiena kemm irrid. Pereżempju issa naf li hija bejn 1.6 u 1.7. Ma jekk irrid nista' nagħmel minimum 1.6 u l-maximum 1.7 u niffoka iktar. Hawnhekk ġieni iktar ċar, il-y-axis nista' nagħmillu l-istess ħaġa bejn minus 2 u 2 għall-argument. Ġi dak huwa l-unika mezz li hawn bl-Excel jien biex noqgħod nagħmel focus biex nara fejn il-graf taqta' mal-x-axis. Għadek hemmhekk wieħed biss sibna, eh, numru. Ma sibnihomx kollha. Hemm tnejn oħra. Mela meta qed nispiċċa niġi ngħidilkom għal solving, din it-tip ta' proċedura li nuża jien għal solving, eh, noqgħod nifuka u mqar insibu l-answers tagħna up to two decimal places. Per eżempju, bħal dan għara nista' ngħid up to two decimal places jagħmel sens 1.64. Alright, jew kalla prova nagħtu numru ieħor imma 1.6 kien jagħmel sens. Alright? Clear? Ma dik hija l-parti tal-Excel kif jaħdem. Dawn għal kull graf ħajkolkom l-istess xenarju, rajt hekk nispiċċa nagħmel di tal-graf tas-sajn ta' malajr biex naraw naqra l-kirfiċer kif inhi. insert l-iskater għadin taraw għal-kerviċer kif inhi is-sign curve li spjegajna. Alright? L-istess din għandkom ukoll fejn taqta' mal-x-axis u mal-y-axis u suppost għandkom issibu li hawnhekk jaqta' mal-180 u hawnhekk jaqta' ma' 360. Niddubita li fiha trend line jiena din, ma jidhirlix li hawn trend line tas-sign functions. Le m'hawnx. Ġieli ma tistgħux tagħmluha. Il-best care viċer ma tistgħux tagħmluha. Li nissuġġerilkom mod ieħor fil-każ jekk tridu tkunu iktar preċiżi għal fuq dawn it-tip ta' grafs bħal sine, cosine u tangent, la l-Excel jiffaċilitha din il-ħaġa, hija li hawnhekk timxu kull one degree. U ssibhom żgur l-answers kollha. insert. Chart, scatter, u peress li għanna l-points ħafna close ta' xulxin, waħedhom penċinna il-curvature. Alright, that's another way how to deal with it. All right? L-istess jekk trid toqgħod tiffoka, iffokaw bħalma għamilt l-ewwel, aqbdu ilagħbu b'dawn il-points u malajr issibuhom fejn qegħdin jaqtaw. Clear fuq għadi? Tas-sajn? Ah, graph program, jaħdem naqra differenti, graph program, għax ngħidu lu jagħmlilna pereżempju elf number, itina mill-ewwel jisa tidher curvature, as such imma numbers ikun hemm. L-Excel dik li għandu faċilità. L-Excel jaħdimlek malajr. Ħdejn idek jaħdimlek malajr. Ma rajtu nixaw, għamil minn 0 sa 360 degrees, ġas kemm ma fażżewx buttuni u sibt ix-xogħol malajr. Clear issa? Logs u exponential jinħadmu l-istess mod. Daw kollha jinħadmu l-istess mod. Ovvjament dak mhux ħajplot jaħu li għax hemmhekk m'għandix number. Clear? Xi ħaġa ngħidilkom oqogħdu attenti. Jekk għandkom graff, per eżempju ta' dan it-tip, ħa nispiċċa nagħmel graff oħra jien hawnhekk, x. L-ewwel fil-lesson semmejna l-graff y equals 1 all over x. Tiftakruha il-graff y equals 1 all over x? Alright? Mela hemmhekk ara ħanipprova nagħmilha da. Equals dan division sorry 1 rrid nagħmel sorry 1. 1 division by x. Ovvjament l-ewwel ftit ħajt jomli, imma meta ndid 0, ara x'qalli. Divisible by 0 ma jeżistix. Mhuwiex 0. Ma jistax jaħdimulek, qed jgħidlek hu stess ma jistax jaħdimulek, xejn ma jinħadem division by 0. Jekk nipplotjah għall-graf ħa naraw li l-graf qiegħda incomplete ukoll. Hawnhekk tefgħalna point, dak il-point ma jeżistix. Dak qed jipprova jinterpreta lil dan. Imma ma jistax itih y coordinate. Għajt, dak ma jeżistix. Bħal l-ewwel. Jiġifieri hawnhekk ma nafx x'inhu jiġri jiena imma. Mela f'dan il-każ irrid nagħmel refining tagħha. Għall-argument nimxi kull point one u. Tgħin iktar. L-allu kemm ħandum, ara kemm ħandum. Ara kemm ħandum. Għazil ah, zejed, għala. Insert. Rekom xara. Għax il-numru għaw nisfel. Il-numru għaw nisfel, tant kem kiber. Leċ, kien propjament. Li hawnhekk qed itina numbers li m'għandix bżonnhom, għandi 'l dan ara hawnhekk, ara qed tispiċċajtini 'l dak li m'għandix bżonnu. Dak jekk niddelitjah hu lu fejn hawn iż-żero, hawn xejn kien huwa żero hawn. Qegħdin tarawh da? Ma tajolix bħala żero. Dak irid niddelitjah. Qed niddelitjah il-graf tiġini. U nintaraw issa li l-curvature qiegħda hemmhekk issa, qed jurini x'inhu huwa jiġri. Id-delete jgħidu fejn għandu zero. Ma solvejt il-problema. Ovvjament hekk tispiċċaw tmorru tagħmlu focus hawn. Qatt ma ħassibu li l-points qegħdin imissu mal-graf, eh? mal-y axis, dawk il-points qatt ma jmissu mal-y axis u mal-x axis. Dawk huma dak li ngħidulhom aħna l-asymptotes, all right? Clear? Tajjeb, ma dak in terms of Excel kif jintuża. L-aħħar step li qed jonqos nagħllimkom huwa kif naħdmu bil-graph program. Il-graph program tista' tinstallah minn fuq l-internet. Ok, mala, dak huwa l-graf program. Il-graf program huwa ħafna iktar faċli mill-Excel biex nispiċċa impenġi grafs. Kemm indaħħal l-equation? Il-bottuna li għandna bżonn nużaw hija din. Insert a new function. Malli għafasta jiena nista' nikteb any form of equation. Hekk pereżempju jien naf ħa nikteb open bracket x plus 4 close bracket division by open bracket x minus 2 close bracket. Ġiri anke sa qed naħdem bid-divisions ukoll. Ħantih from u 2 għall-argument intih minn minus 10 sa 10. Steps ifisser kemm trid numri bejn minus 10 u 10. 20 jieħa nagħmlu hekk. Ħalli l-graf tiġi l-kerf. Ħalli l-graf tiġi l-kerf. U tevita li problemi. U ħajamil li kaler aħmar hawnhekk, daw tistgħu dejjem tibdluhom u tagħmlu li tridu. Leġin tistgħu tgħidu li x'graffi u tistgħu tillejbiljaw li tridu. Malla nafasha. Tagħna l-kervi ċer lesta. Nista nċekken jew nkabbar, bit zoom in u zoom out, anka l-mouse stess jenkom. Għadin taraw diġġara la graf? Għandi għaw kat fejn il-graf ma teżistix. Mela, din il-parti bħalma qegħdin taraw, jien anka nista' nagħmilha zooming fiż-żona li nixtieq. Per eżempju, nixtieq nħares x'inhu jiġri hawn. Araw kemm huwa aktar faċli għal zooming dan mill-Excel. Nista' nkompli nagħmel għal ta' zooming biex nifoka hawnhekk ara x'inhu huwa jiġri biex inkun naf bl-eżattament fejn qed jaqta'. Nista' nerġa' nagħmel zooming oħra. Nkun iktar preċiż. U jidher biċċar li qed jaqtgħat minus 4 issa. Immur lura nista' nagħmel bil-mouse cursor lura, nista' nċaqlaq il-graf biex niċċentrahha. Imma hemm way ieħor biex inkun naf bl-eżattament fejn jaqta' mal-x-axis dan ix-xogħol. Ġifieri mhux ġast di. Il-way l-ieħor biex inkun naf fejn taqta' mal-x-axis huwa di qegħdin taraw hawnhekk miktub evaluate or trace the selected function. Jekk ngħafasha, waħda mill-affarijiet li għandi hawn bħala gomanz, ħa nġib iktar ċar hawnhekk ara biex tidher, waħda mill-affarijiet li għandi hawnhekk, pereżempju ngħidlu intersection jew x-axis. L-x-axis jekk ngħafas hawnhekk, jgħidli bl-eżattament fejn qed taqta' minus 4. Għalxejn ngħafas hawnhekk għax mhux ħa jiċċaqlaqli l-mouse għax darba biss taħbat il-graff mal-x-axis. Ma għedtx ġie malli għafast u mill-ewwel tani fejn qed taħbat l-X axis. U qed jgħidli mill-ewwel X equals minus 4 f of X dik li xbajt ngħidilkom li tfisser Y qabel hija zero eċċetera. Din tfisser li l-gradient at this point huwa hekk. Di t-tieni command fejn għandna F line fuq ras l-F u X, F prime of X li jiena nispiċċa nibda ngħidilha meta nibda nitkellem bid-differentiation, dik hemmhekk biex jgħidli l-gradient at that point x'inhuwa. Iktar 'il quddiem fuq gradient at that point nitkellmu. All right? Ukoll. Mela s'issa ara mill-informazzjoni li għandna hija li l-x axis, il-graf ta' at x equals minus 4, ovvjament il-y huwa 0. Cliercem, Jekk intom tixtiequ tkunu tafu other information, hekk pereżempju jiena nixtieq inkun naf meta x equals to x'inhuwa l-value ta' y, ehm, kif mhux qed itini, Ea rajt għax tu ma kellix. Ea rajt għax tu bl-eżatt ma kellix. Tu ma setax itieli, għax hekk sequence tu ma teżistix. Imma jekk naqbad imbagħad il-points l-oħra, Għadin taraw fil-dak qed jispiċċa jimxi u kull darba qed jgħidlek x'inhuma l-coordinates 3.6, 4.75. Daw kollha tistgħu ssibu l-coordinates ukoll li tridu. Ġifieri jekk m'għandkomx table u l-lecturer talabkom table, minn hemmhekk tista' timla table. Alright? Affarijiet oħra li tista' tagħmel bih, tista' tuża din il-table biex timla table. Għal argument tgħid li jiena nixtieq in-num minn bejn minus 10 u 10, interval ta' 0.1 hekk tfisser din it-triangle X. L-interval kemm tridu kbir. Tgħidlu calculate u jtik in-numri kollha minn minus 10 sa 10 b'intervall ta' 0.1. Qed itik tal-y axis x'jiġu u qed jitik ukoll tal-gradient at each point x'jiġi. Araw kemm hu aktar powerful mill-Excel dan. All right, erba' buttuni u jgħaġġel iktar ix-xogħol il-proċess bih. Clear sissa? Ok. Types oħra ta' graf x'nista' nagħmel? Anything. Jekk nixtieq naħdem sin x jien ejja nagħmel tal-cosine għax l-ewwel għamilna tas-sin. Cosine x. Intuħ ukoll ir-range xirrid, pereżempju ngħidlu għall-argument irrid minn minus 7 sa 7.

In terms of degrees mhux ħajtieri. Dik qiegħda in terms of radians. Il-graph ma jaħdimx in terms of degrees. Il-graph program jaħdem in terms of radians. Ġieri jekk immur infittex jiena s-6.284 fej qiegħed is-6.284 qiegħed x'imkien hawnhekk ara fil-peak. Tal-cosine tagħmel sens. Le, m'iniex ngħidlek taqleb kollox, il-graph programme hekk jirrappreżenta, ix-xogħol tiegħu in terms of radians. Biex inkun naf fejn jaħbat mal-X axis, nuża din il-buttuna, araw, jekk ngħafaslu din, X axis, hekk ngħafas hawn, itini Stenna, qed qiegħed X axis hekk kif jista' jkun.

Mela ex axis, għadin taraw tawni l-ewwel wieħed, ħana fażaw, suppost li tini l-dan naħseb, li għadu ma tanix, issa tani, dak tani t-tini wieħed. Hawnhekk għandi t-tielet wieħed, għaw għandi r-raba wieħed. Ġem hemm xejn nafas preċiż, jmur waħdu fuq il-koordinit. Rather milli noqgħod nagħmel screenshot noqgħod nispiċċa niffoka fuq dik iż-żona, jispiċċa jtini l-answers mill-ewwel hu tajba. Alright? Dom buttun oħra li għandu tajba ħafna hawnhekk pereżempju hija extreme y values. Di extreme y values tfisser biex insib fejn tinstab il-maximum point u l-minimum point, it-turning points jiġifieri. Dil-graff għandha ħafna, pereżempju hawnhekk għandha wieħed. U tgħidli fejn jinstab il-maximum point. Għalih extreme point se tfisser dik. Hawnhekk għandi ieħor. Hawnhekk għandi ieħor, hawnhekk għandi ieħor, hawnhekk għandi ieħor. Għadin taraw jien minix mhux qed nara u qed immur hemmhekk. Alright? Ġieli din it-tul hija ħafna powerful għal dawn l-affarijiet. Clear? Ehm, logs għamilna bħalhom ukoll għall-argument jekk irridu nispiċċaw nagħmlu l-graf tal-log hawnhekk equals log għall-argument ta' x. Nistgħu nagħmluha, ma nistgħux intuħ negative numbers għax il-log m'għandux negative numbers. Right, ħanibdeha pereżempju minn 0.1 u għall-argument 6 steps nerġa' ntih 1000, kull wieħed naqra żgħira differenti u malajr iban ġieli l-graph tal-log. Qegħdin taraw bħalissa għandi żewġ graphs impenġija, qegħdin taraw li hawnhekk jaħbtu ma' xulxin, dak anke nista' nsib bil-programm fejn qegħdin jaħbtu. Kull ma rrid nispiċċa nagħmel jiena nerġa' nagħfas dik, nagħfas tlu l-intersection u l-intersection hekk nagħfas hemmhekk ara jtini ta' dik, hekk nagħfas x'imkien hawn jtini l-ieħor. Ġieri anka biex nagħmel intersection ta' coup points easy ħafna dal-programm. Iktar il-qoddim ukoll tkunu tistgħu tużaw dan il-programm biex anka ssibu surface area Under the graph u l-integration li ħan nispiċċaw nagħmlu aktar il qudiem fiha surface areas. Alright? Sir, ma kif il-mudi, għaw sfel jgħidlek x 5.15. 5.5. 5.5. 5.5. Ta' biex każ di, di di fejn għaw il-kers, di għat il-każ, 5.5. Il-y huwa 0.74. Għaj, da, tara jen kollu jimbidel, skon fejn nitfall kers, jen, dak mux il-tajjeb. Mhux il-preċiż. Tal-cancer dak eżatti fejn qiegħed il-cancer. Bħalma qegħdin taraw hawnhekk ara wkoll qed jfakkarkom li ma equations għandkom impenġija li tistgħu ċaqalqu għajkolkom bżonn. Ċaqalqu tista' tiċċaqlaq biex tiffoka. Alright? L-aħjar biex tispiċċaw imbagħad tippreżentaw dan ix-xogħol dejjem print screen. Daw il-y axis u l-x axis li tistgħu tbiddluhom ukoll. Għandkom editing hawnhekk. Hawnhekk meta tagħfsu fuq wieħda mill-equations u tagħfsu right click, anke jekk ħadtu żball tistgħu tagħmlu editing. Tistgħu terġgħu iċċaqalqu l-iżbalji kollha li għandkom. Alright? Apparti minn dik, għandkom ukoll functions oħra hawnhekk. Pereżempju, Insert f prime of x, ġifieri tini l-equation tal-gradient tagħha. Alright, ħantikom eżempju, iktar il qudiem u mbagħad tifhmux li xirrid ngħid biha. Ħanpenġ il-graf y equals 4x squared minus 7. Unti għal kulur aħmar. minn minus 5 sa 5 għall-argument, steps bħas-soltu, ngħidulu ok, u ħa nitfi l-oħrajn kollha li m'għandix bżonn. Alright, mela ħa nagħmel hekk, di għalissa nitfiha, ħa nkompli nċekkja forsi nara l-graff fejn qiegħda, nurikom biss il-parti fejn għandi l-graff, U hekk għandi l-graff impenġija. Di, hemm l-equation tal-gradient tagħha, iktar 'il quddiem waqt il-lessons ħa tkunu tafu x'jiena ngħid biha l-equation tal-gradient. Kull ma rrid nagħmel jiena di stess, right click fuqha, ngħidlu insert f prime of x, jiġifieri l-equation tal-gradient, Ngħidlu minn fejn sa fejn irridha, ngħidlu kulur xi rrid, ngħidlu ok u jtini malajr l-equation tal-gradient. U qed jgħid li l-answer l-equation tal-gradient huwa 8x. Iktar il-qudiem meta nkunu qegħdin nagħmlu differentiation tkunu tafu għal xiex ġie 8x. Minn 4x squared minus 7 jiġi 8x il-gradient. Alright, imma għalissa biżżejjed li tkunu tafu minn fejn issibu. Jekk jien nixtieq fuq din il-graph stess nagħmel tangent, insert tangent to the curve, alright, ġieli semmejtilkom di tat-tangent, b'dallek u programm nista' nagħmilha, ngħidlu fejn nixtieqha t-tangent, pereżempju jiena nixtieqha x equals 1.5. Inti a kolur, per esempio, inti a kolur aħdar, right, from minus 5 to 5 biex dejjem nżommu l-istess zona, hekk hux tangent jew normal, u ngħidlu ok. U hemmhekk tani il-graf ta' tangent at that point. B'hekk irrid niffoka biex nara verament x'inhu qe jiġri hawnhekk. Nista' niffoka fuq dik iz-zona biss u malajr naraw li l-lajn qiegħed imiss mal-kerv qed iteġġi. Amen? Dan huwa daqshekk powerful. Ehm, Sabrina fina waħda wkoll. M'iniex ċert jekk tal qed tarah dan l-aħdar it-tangent tagħni x'inhi hija l-equation tiegħu wkoll. 12x minus 16. U dak tgħid li preżent. Ma qed titgħallmu l-teorija ta' differentiation tajba, jirnexxielkom issibu wkoll dak l-answer intom stess li l-answer jiġi y equals 12x minus 16. Clear? Naħseb orejtkom biżżejjed fuq il-graph programme biex intom tkunu tistgħu tinqdew u tispiċċaw tispjegaw lilkom infuskom. Good luck for the assignment, okay?